Ka wo haw na metumi atie n'asopam. Nana mpakyɛw, meba ha nyɛ bɔne. Meyɛ ɔba a medi dwa. Kɔfrɛ me wɔ akyirikyiri a mede ba. Mede ba yɛ ntɔ. Mede ma sɔn nsɔm ntua me ka. Me dwa di ayɛ basaa. Ɛnta me ba n'aso sɛ nana mpakyɛw mepɛ sɛ ɔbɔ nti meba ha a nyɛ bɔne. Kyerɛ sɛ osi kasɛm wɔ fam. Anaaye.

Mahunu wo haw. Nyame adom nanso ho te sɛ yɛsɔ adom o yɛsɔ ho yi wei de sista yɛ me dɛ paa sɛ me ne wahyia

Kura ketewa mpanyinfoɔ akasa akewa no tum. Ah sister asɛm a sɛ wɛka deɛ nokura turodoo mfomsoɔ biara ni ho nokwasɛm sɛ sika no wɔ bi sɛ nyame adomo na wɔ bi a ma yɛ bi ne mfa nyɛ ayie no sister. Ebi a bɛsan de ato deɛ da ma yɛ sika ne mfa nyɛ ayie no. Ɛnsɛ deɛ moɔden ma obiara o ɛmu nyɛ sɛ sɛ ɛna meso mekɔ fa bi ɛmu nyɛ koraa ɛsɛ yɛ nyina ɛdwendwene ho.

Na mmom hwɛ yie na ade kum nsɛm a woama bi anwu fam. Hmm. Sane sɛ wiase, sɛ woma wura fi wo kurom he na bɛn a, woyera twa kɔ ase. Hmm. Ɛno ano. Eh? Menyɛ wo hwee. Saa dze kɔmfoɔ a ɔnnyim adwuma no, hɔn na gye aboadeɛ da no ara, hmm, na ɛnyɛ wo hwee, hmm, mmoa no.
Nana, meda ase. Na me nso menhwɛ wo saa, na mmom sɛ me biribi ayɛ yie a, Nana, wobɛte me nka. Ɛyɛ asɛm o. Ɔya, maame, kɔ na.

nhyɛ den. Na wei deɛ anɔpa yi deɛ mede asɛm nam. Ɛde asɛm. Wiase ɛyɛ o. Hmm. Wiase ɛyɛ. Hmm. Me maame te aseɛ. Ɔsi firigye wɔ mpɛ. Hmm. Hmm. Hmm. Ɔmo gyina nti wɔhyɛ firigye mu saa. Ɔmo gyina nti wɔhyɛ firigye mu saa. Sese sika yɛde bɛyɛ yie. Me da a me nna oh Na me se me to m'ani agorɔ yi ma wo nko ara ne ma Yesu Yesu Yesu Yesu Asa me ma wo nkasa koraa ɛnkyɛ me pa kyɛw me fi kwan so bɛɛ ni Nim sika nyina kɔfa nneɛma me nim me nim o sista madwoa me nim Nti me pa kyɛw sɛ bɛkɔ kakra bɛɛ two weeks time a Agye ma tɔ ne kakra ansa na

Wɔn se wɔn nte aseɛ ma me ntɔn, nanso sɛ deɛ aduro yi deɛ, mɛtɔn. Madwo a, sɛ ase nyɛ weda bɛtɔn deɛ a ma so ate. Mɛsɛ bɛtumi atɔ bi a, why? Te sɛ yie na bɛkɔ two weeks deɛ a, mɛsɛ bɛnya sika kakra deɛ abrɛ wo a, na deɛ wɔn ma me yie no, why? Yɛ so, why? Yɛ so, yɛ so mɛboa, why? Nyame wɔ hɔ. Because me nya sika ne bi baabi a,

makɔ aba
me nkura me sɛ mpa eh, me koraa no mayɛ ne sɛ mesomaa me abɛfrɛ mo ɛfiri sɛ sisi a no ayie ne time no abɛn ɛsɛ yɛhunu kwa yɛ bɛfa so a yɛbɛnya sika deɛ yɛyɛ no nti me deɛ deɛ ɛda m'anim ara ne sɛ Kurom ha nom obiara nim sɛ sikasɛm deɛ yɛabusua mu no wodam baako pɛ wabena nti sɛ aba ne si a wankasa pɛ sika no bi bra deɛ mfa nyɛ ayie no yɛwie a yɛde ama wo na ade akɔto baabi ɛda Nhyɛpɛ nea waka saa deɛ mete na nansa ɛnkɔ yie o ɛmu ayɛ deɛ ama me ɛnkɔ yie koraa nti ɛyɛ deɛ ɛba abosea na ɛkyini pɛ Nti bosea na ne yere pɛ de ayɛ yie no. Hmm.
Abusuapanyin, sɛ nti na meka no sista deɛ nka nyame ahyira no wɔ sika mu sɛ sɛ kurom ha yi asi a ɔno a na obi asu hwɛ n'anim a ne ni suo ba na nka aduru yɛn yɛn so a nka yɛn nua no no a yɛn maame ni mpɔ na ɛda fam yi deɛ nka me su hwɛ n'anim a nka ɔno na nka me ni suo bɛba sɛ sɛ ɔno nso ɔmo yɛ bidie a ɛne asase no ɛwɔ se yɛkɔtɔn Ne yɛde yɛ maame ayie. Sɛ safari ɛne wuo deɛ fɛnɛ me wuo. Sɛ ɔbɛda fridge mu saa deɛ na asase da hɔ a yɛma no na hɔ saa na ɔnsɛe wɔ fridge mu ɔno ma ɔte aseɛ no ɔde nsi aka ntam sɛ ɔmpɛ fridge ɔmpɛ fridge da bi ɔsɔ ɔsɛ adwoa me deɛ me wu a mempɛ fridge o so ɛsɛ ɔhyɛ fridge mu saa ɛyɛ saa a asɛm bɛba da bi nti sɛ saa deɛ a mom yɛnkɔtɔ asase no yɛmfa nyɛ ayie adwoa ɔfa ɛɛ deɛ meka ma te aseɛ ne sɛ asase no Nnɔbaeɛ wɔ asase no so. Ɛno na yɛdidi so ara firi yɛn nananom aberɛ so ansa na ɛreba wo maame koraa so. Yɛtɔn yɛn nkoa mɛto. Sɛ nkwadaa no a ɛwɔ akyire no, wotɔn asase no. Na wɔn nso baa wɔn nso bɛyɛ dɛ. Nkwadaa no nyiyi ne sisi wɔn bɛyɛ dɛ. Asase no deɛ yɛn nkɔtɔn.
Sɛ ɔfa deɛ nti a ɛma meka saa ne sɛ, na nka nnipa bi wɔ hɔ a nka wɔbɛtumi aboa yɛn. Wɔso wɔma yɛ sika no a, seesei he ne yɛrekɔ? Yɛtɔn asase no a, na asase koraa obi ho kyere no a ɔnso retɔn. Yɛn yɛntɔn yɛ deɛ wie, obi nso so bɛtɔn ne deɛ na yɛde sika no akɔ akɔtɔn.
Hwɛ, sɛ ɔwɔ sika no bi nso a ɔnso mma yɛn. Deɛ mereka akyerɛ mo ne sɛ, me abusuapanyini deɛ, me abusua no kɔbɔ ka bi ara no a, anaa ɛkɔbɔ bosea bi a, me mentua bio. Me meda kaa no, mentua ka. Nti seesie a no deɛ mede bɛhyɛ mo ne sɛ, kwan bi a mobɛfa so a mobɛnya sika me ayɛ mo nni no mo ayie no, wonni ayie no ɛsɛ mofa so.

Ɔtɔne a nsu asase. Ah! Na ɔbɛyɛ ne yɛdi no atontoa atontoa nka da hɔ.
Wɔfrɛ mo nso mo te sɛ. Awɔ deɛ anɔpa ɛnyɛ bɔne biara. Wo maame ayie no, na me sɛ mefa no ma ba bɛhwɛ deɛ. Ntutuiɛ ɛsi kɔ nti ɛno nti na me baeɛ. Ah sɔfo wo baeɛ yɛ nokorɛ sesei bosea no ara na ɔmo se yɛ nkɔ kyini mpɛ o nti bosea no ɛsɛ ɔmo ɔmo nim sɛ me wɔ bi nti obiara de n'ani asi me so sesei no ayɛ ayɛ bosea bɔ. Oh mɛ nka saa bosea ɛyie sɛ wo yie yie na sɛ wo gye bosea de yie a sɛ ankɔ yie a ɛde ka ne ba. Minim sɛ wowɔ bi. Wobɛtumi aboa ama ayie no akɔ yie. Adɛn nti na wommoa? Hmm, sɔfo. Boa.
Wei kora nka me se nka me ne me nua baako anka yɛba wɔ hɔ koraa ba bɛka kyerɛ me ma meka biribi akyerɛ no a wɔn fi o. Woka wei na wɔde ato a kyɛ sɛ biribi a ne hɔ maa meka a wɔtie. Abusua nim sɛ wowɔ bi, ebi wɔ wo nsam nti na obiara atwa n'ani abɛhwɛ wo. Nanso woka kyerɛ maame a wɔn fi. Ɛyɛ saa ne yɛ ɛbɔ wo din dodo. Nyɛ sɛ wɔntie ne bo.
Ɛnyɛ sɛ ɔnteɛ ne bɔmma abena. Asɛm nokorɛ na ɔka no. Ayie, yɛ yɛ ayie a, yɛde gye animuonyam ma abusua. Nti wowɔ bi a, boa. Ɛyɛ wo maame. Maame, wode wokɔkaa hɔ sɛ anibɔ. Ɛyɛ yɛ nana na awu. Nti yɛnhwɛ sɛ yɛ nana nda hɔnom a yɛnsi no. Wonso wowɔ bi. Nti wode boa a na ayɛ dɛn? Maame. Yɛ koraa yɛyɛ ayie koraa. Kyerɛ sɛ, ah. Yɛpɛ sɛ ayie wei koraa ka yɛ soronko wɔ kurom ha no. Nti deɛ mmɔfra yi kaeɛ no ara no no, boa. Na ɛnyɛ sɛ wofa bosea no, wogye ne bosea. na ɔde ayɛ nti yɛwie na ɔsan de kɔ kɔhyɛ baabi ɛhyɛ meanwhile na ɛyɛ wawo dea nti mɛm nyɛ bosea asɛm bia yi sika na fa yɛ ayie no animonyam ba ɛyɛ wawo dea wɔnoa ne maame mm. ade wo maame ayɛ ɔbɔne bi ansa na wɔwu a ɛnyɛ na wa deɛ sɔfo kan so ɛyɛ sɛ yɛyɛ wie a ne asɛ de sika no abɛto hɔ nom sɛ ɛno na ɛyɛ sene sɛ ɛda hɔ a yɛpɛ bosea yɛnya bi no nti ɛno
mm. why

Seesei ara na woredi ayi. Hɛ? Twɛm twɛm twɛm. Ei! Hɛ? Ɛbɛrɛ bɛn na abaeɛ? Menyi nam no ntom ani. Ei! Mma na atɔ baeɛ. Ei! Kama ehu a, tɔ wo di ne ɛho nyam.

Ah papa oh wayɛ wo dɛn. Ɔhɔ no sɛ yɛyɛ ayie no nyinaa wieɛ no deɛ mede to mo anim no sɛ yɛbɛyɛ ayie no mokɔpɛɛ bɛsia 4000 Ghana cedis a ɛyɛ tete sika no forty million ɛna ɛbaeɛ. Yɛde yɛ ayie no nyinaa wieɛ ne sɛ nkurɔfoɔ nenam mu ne adeade. Nsaabɔdeɛ no, amma ntentenso wɔ table no ho. Ɛm sɛ mehu sɛ ebinom gye nneɛma kɔ baabi nso nsa no ɛma. Wɔn gye nsa no kɔ a, toa no ma. Sika so mma. Yɛntumi nhunu nti yɛwie ntoa nyinaa ɛka aba mu. Ɛnɛ mmaa yɛ yɛ a mawo wɔn esiesie wɔn nyinaa wɔn anyinyini wɔn nɔfo na adwedwe wɔn biara wɔn mpena wɔn mpenafoɔ baeɛ wɔn twetwe nsa mmaa mmaa wɔn. But obiara nni hɔ a wɔde sika biara sii hɔ, table no ho. Obiara nni hɔ a ɔkaa sɛ, eh, wɔfa madamfo ni, nti eh, wɔnie sei, dabi, anaa nana, madamfo ni, ne sika nie. Ebi ama mo mma no agye saa abɔdeɛ no nyinaa. Sɛ mo ara nso ne mo agye mo adeɛ a, ɛne ani bɔ a, etire mu a na ɛkɔ. Wɔn mpanfoɔ baayɛ.
Abusuapɛn mi ntwa ano. Nkwadaa yi, wɔn kɔ obi ayi wɔn mmɔ nsa. Enti minnye nni sɛ wɔn adamfo koraa, sukuufo no bi ba a wɔbɛbɔ wɔn nsa. Wɔma mo wɔn nsa ne wɔn twe nsɛm ma wɔn no, wunim sɛ kan bi no no. Me deɛ, na minni ani.
Ɛnam su a na misu a me maame awu nti, na minni ani. Adwoane, hwɛ, wo deɛ wobɛyɛ dɛn woanya ani? Wo deɛ wunnya ani da, wokɔfa ani wɔ he? Enti sika no nyinaa no, Yɛwieeɛ a yɛyɛ kae deɛ baa adaka mu no, yɛnyaa thousand eight hundred a wode ba tete sika no mu a ɛyɛ eighteen million nti meba ti firim ɛtena aseɛ me ne kuro no mpanyinfoɔ no ti firim no ɛyɛ biribiara no ɛbɛkaa two thousand two hundred a ɛyɛ twenty million a ɛsɛ yɛnya ka ho ansa na aso yɛ ka no a yɛkɔbɔɔyɛ no Twenty two million no ama sɛ mo na mo agye o sɛ deɛ yɛ o me deɛ menim ɛyie deɛ nka yɛnya mfasoɔ ɛnɛ mmirim ɛsoso yɛn nko ayɛ yie ɛyɛɛyɛ no yɛnya mfasoɔ ka aba hmm. mo bɛɛ fie ara so mede ka ka kyerɛ mo sɛ abusuapanyin mi mentua ka mesɔka mu nti meka no maso mu na mmom ɛnam sɛ mekɔ chapel nti mentumi nka sɛ Meedane ka no nyina ama mo esiane Kristo nti. Ɛka no, me memfa 200 na egu soɔ no a ɛyɛ tete sika 2 million, me memfa saa ka no. Na aka 2000 na ɛyɛ tete sika 20 million. Ɛno deɛ mo ara ankasa. Montua, kwan a mobɛfa so abetua no, ɛwɔ mo ara mo hɔ.
Sapro bɛn na ɛyɛ a na wowɔ ha a wokɔ? Kwasiada, wonkɔ asɔre biara. Me, menkɔ asɔre. Ɛnna a wubu akontaa yi, wose wokɔ chapel. Me. Enti sɛ nka ka na sika na ɛbaa fie a, enti nka ketewa sɛn ɛma ne nsow ara na nka abɛyɛ yi awe? Sika ne yɛkyɛ deɛ, seesei nka mfasoɔ yɛ twenty two million deɛ a, nka mekyɛ two million no ma mo.

Woyɛ dɛn? Carpet wɔ ha. Na kyerɛ sɛ ofiri sɛ ɛhɔ ba no a wabo dada. Meka kyerɛɛ mo sɛ me deɛ me adwoahwee hɔ me mini hwee. Enti momeɛ nkɔtɔ abusua asaase no ne yɛmfa nyɛ ayie. Yɛwie ne yɛnya sika a, yɛde sika no akɔtoa ne nsa a ɛbɛba soɔ no yɛakyɛ. Wo ne sista moante mase. Enti me soso ma wososo yɛ din na tena se. Me soso maanyɛ me ho ayi biara. Na sɛ abusua panyini mebu so asɛm baako. Yɛn maame na ne nua bɛrima no wɔfa ase ne yɛn. Yɛabusua nyinaa yɛ tirinw. Enti abusuapanyin nso suam paa sɛ wo nua baa wu na sɛ ka ba na yɛkyɛ a, ama nketewa na egu so no na wo yiye. Yɛ me kwan so ano no. Enti seesei wo nko ara nka sika na ɛbɛyɛ dɛ nka bɛfa twenty million bɔn da kɔɔ. Merci. Cool. Ça va?
Oui. Bien. Ahaa.